क्या लगैया हमर टोल बड़ सुंदर लगैया आरो तोरी के एहन ड्रेस में जे अहाँ के देखै छी हाँ आरो सार हमरा बड़ टेंशन होइया अहाँके टेंशन भऽ गेल बीपी बढ़ैया बीपी नहीं बढ़े है तब? हमर भौजी जे है ने हाँ आरो पाही के अहू से बेसी हिपी वाली है हिप्पी वाली है आइ ओकर हिप्पिए काटि देबै चलू ने अहाँ लगबै छियै साड़ी हाँ आ उ लगबै है कुर्ता सरबाल आ हाँ। हरदम रहै छै लिपस्टिक घसै मने तो चलू ना ई सब ओकर सब चीज काट देबै एना करै छियै हाँ सुनू ना कहू ना हाँ, अपने बा भरि भरि दिन खेत में रहै छी कोन कोन काज करऽ पड़ैत रहै हमरा देखै छ सब बकरी तकरी लऽ कऽ सब चरा देलकै ग हैं चारि चारि दिन ओकरा घर जाके हम सब्जी कहैत रहै छी दंगत रहतै चिकन मरवा के हमरा चरा देलकै ग हैं बकरी अपना अपना घर में पहुँचते तो नहीं होते हमरा घर में दे देगी तो सब मरवा चना दल गेगा आ जे ने से कह देवे फुलचनवा बेटा का हम आ चले छी घरे आए हम हैं भर भर दिन खेत में रहे छी चौकी देत रहे छी काम काज कर देत एते सुंदर मनवा के सब के चना दल लगा हैं ओकरा की बिगाड़ देले हम फुलचनवा बेटा के आ जे ने से कह देवे जाय छी ओकरा घरे आए हम अते चिकन मरुआ रोपले छली ग कहाँ तक ए फूल चनवा बेटा सबसे हमर मरुआ चना देलक आई एगो छौरा रहिया भर भर दिन कोन कोन छौरी मौगी जने हिप्पी वाली सब जने लटकत रहिया रंग बिरंग के ठोरंगा वाली सब के घर में लगत रहे कहीं हमरे बहुआ सब हैं आई अबो न गया बाजार अखन तक लिए नहीं आए लेके हैं कहाँ तक सब काम काज हम करूँ घर में अब बुझाए तना कते बड़का हीरो भऽ गेलै ग आ बाऊ के कहैत रहै छी हँ हमरा पासपोर्ट बना दऽ हम विदेश चलि जाइ छी आ से हमर बाऊ नहि बना दे हबे हमरा तऽ सब दिन खेत के बहु बना के रखने हैं कहाँ तऽ आ जे ने से पुरमा के हमहूँ कह देबै देखऽ ने आइ फेरते तऽ रहैया घर में देखऽ सब माल जाल भोकले हैं कहाँ तऽ ई पोखरा के कते चिकन पकड़ा के अरे बाप रे बा खाए पियला नहीं दल को तोरा सब क्या आय सब अपना शरम चोरे मगर नहीं छै ला कोई बात नहीं ए बेर दसई में तो बुझे छी नहीं रे बा आय तक त अते मनिया पकड़ी के साले साले दू दू गो बियाह है के खसिया खसिया आ तब खाए पियला नहीं दन है क्या कत गलिए ये नहीं सुने छियै

अहाँ जे सुतल रहै छै हमर मौगी जे काम करत रहै तखनी में नहीं बड़ बढ़िया तो वही द्वारे गल गल नहीं रखाए लगी मोटाई लगी ये ओकरा मनता छले गा तो ओकरा बाऊ के फोन करके कह देलिए कि जते मंदिर के मनता है ना कि की करूं अहाँ अपना बेटी के मला भरा के कर दी होइला सब मनता खलास से कहे छे कि अहाँ अपना ससुर के बात करत रहे छी ते तोरे पठा देलिए या अरे बाप रे बाप आइ काल के जमाना में देखे छी उहे बात होए कि ससुर सास के बात बेसी केला आ भैया कत गेले गा ई भैया कतऽ गेल है नहि गेल है से हम की जाने गेलिए आ फेर आई बौन लगे हम देखियो ना आ फोन नहीं छलके ने फोन कइने छलैया तो कथी कहला का कल के आबै छिए आबै छी आई आबू ना फेर एकरा मारत मारत आई समझ क देमे आई आई बौन लगे दे ता दिन पर दिन बम ला पाइन ताइन ला धर देखे छ हमर मौगी चलि गेलै तै ने ते कहानी आबे आँय नहि तऽ करू तेल लगबै छै हमरा घर संसारी छलगा अखन तक कनियो तोल बाबा भऽ गेलै के आ सैनिटाइजर लगा लेब कनिका दिन समय खराब भए गेल हमहूँ सैनिटाइजर लगेने छियै ई एहिमे तऽ कुछो नहि मिलै नहि छी ने नहि कथी मिला देबै एहिमे दोनो लग यहाँ देवर मजाइ वाला बात है कोनो पिया देब तऽ हम आ हो जेबी तऽ हाँ पी लो हाँ पी लू ना जमे ढार लू ना जम्मे हाँ आरे बा बड़ ठंडा पानी हमें अखिन ते भरि गान अलियै यार अच्छा ठीक है तो फोन लगा ओकरा लग कतऽ है के ना मोबाइल तिनका मोबाइल अहाँ के कैला दूसरा हैं हमर मो आरो बहिन बा मोबाइल चुरा लेल के मरिया खेत में मोबाइलो चोरबा लेलियै यार ए ओइ सार फेंकना में ना के काम है हम बुझ गेलिए सार खैनी ने मन लगे मोबाइल चोराने लगे हम देखियो मोबाइल ना मोबाइल ना भगवान हो कहलिए के भौजी के फोन क दै छियै हाँ हमरा सामने विध व्यवहार आवे है, कोनो कोनो माल जाल किने है ने तो ओकरा चुमबै अछबै है हाँ तो फोन करियै तो करू न तो हम मोबाइल निकालऽ पड़तै निकालू न जल्दी तो

या या फोन चलि एलै रुक उठाबै छी उठाओ सार के देखा दै छियै हम हेलो हँ हेलो भौजी है हँ आ कथी करै छियै हम अखनी गोरहा पथै छियै अरे तोरी के गोरहा पाथै छियै हँ एकटा बात सुनू ने कथी हम पाठी एकटा किन लेली ग अरे सार सा- पाठी किन लेलिए हाँ अरे बा ई सार पाठी के ना किनल के आ सुनू ना हाँ तो अपना सब माल जाल किने है तो नहीं चुम्बे अछबे हैं हाँ तो अहाँ कथी कहै छै जुब धान पिठार और ओरिया के राखू ना हम पाठी लगाबै छी अरे पाठी के चुमेबै हाँ दिमाग नहीं है दिमाग हई जाए अहाँ बात करै छी ततबे ततबे बुझू पाठी किनल रोपा पाठी के चुमा लगावे देखबै तऽ अहाँ बेहोश भऽ जेबै ओ भगवान आबे लगे आबे लगे लिअ राखै छी लिअ राखै छी लुलु रखू होतै लिअ होतै होतै ओरिया कऽ राखू सब कुछ होतै लिअ राखू अरे बा ई पाठी के लगा तो मानता उनता है ये की जाने गेलिए हम अहाँ आया सब हम जेना सार के करू। आई वही कोदाय लगा काट जमे हम सार के या

आ पेट फुकना जखन फुले देने छी टकवारी लगा भूर तक सार हम आ निकाल देबो ए सार टकवारी लगा तो मोर घर में हां नहीं करमो त करी तो सार सार हम ना तन छे स्टील बनी छिए

सार लटलावा तोरा जेरे से कह देबो अरे सर सार तीन तीन टा बहु चेंज करबे सर हमरा लग पानी दी हा तोरा लग पानी दी हा सार मोचपा सर यहाँ मोत पर कते फीदा भ जाए है सार कहा के अनजान हुआ तोरा पुते हता ओई में साथ दे पर अति ने चढ़े होंगे झगड़ा नहीं करे अति ने चढ़ाई त तोरा सब बेसी पावरफुल छी झगड़ा नहीं करूंगा सार मारत मारत पीठी फाड़ दो तोरा आयो नहीं करूंगा ठीक है। भाई में झगड़ा हम छिए ई घर बनेले सऊदी कमा के हम ई दुनू घर में टंगरी ने पसा देबो दुनू के अब बैठ बैठ सार हम खेता कोली कर दी से त खेता कोली में अपन घर बना

तोरा से हमर काम बम बेजाय नहीं आवे आ झगड़ा लड़ा नहीं करो सही से बढ़िया से जो तो जे मन है जे से कर का एक बेर ठोना ना लग गए तो कते छोरा पछाड़ी लाइन मारे लगत रहे क्या आ तू एक बम के दन के देतिए बचैयो के एक रति ठकान है देखे छी केना बजे है बहू के बारे में अहाँ के व्यवहार बड निमन है हम तो भ गेलिए वहन हम तो रोमियो राजकुमार छी हमर बात गैस घुमा सब चीज फायदा